Hergiz gitmez biderek. Berebilseň ber çörek. Hergiz gitmez biderek. Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalam bir derman sözünde aýdýar,

Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalam derman sözünde aýdýar, Hudaýtagalaň bir ýaradan bendeleri bardyr. Adamlar gyssananda şonuň ýanyna barýandirler diýip. Hudaýtagalaň bir bendeleri bardyr. Adamlar gyssananda, daryganda ýol tapmasalar şoň ýanyna barýarlar. Şol adamlar, şu gyssananda ýanyna barylýan adamlar kyýamat güni Arasat meýdanynda, Mähşer meýdanynda öe gaýgysyz durjak adamlar diýipdir. Adamlaň derdine degýän adamlar. Mahluklaň derdine degýän adamlar. Gysgaja gaýta mana edeýin. Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalam aýdypdyr. Allah Tagalaň bir bendeleri bardyr. Adamlar gyssananda şoňa gaçyp barýandirler. Ýol soraýar. Hulasa gyssananda şoňa barýarlar. Şo gyssananda barylýan adamlar kyýamat gününde gaýgysyz dik durjak adamlar diýipdir. Eliňden gelen ýagşylygyňy ýetirmek, zereriň ýetirmesizlik. Eneş mahal ömür sendelidi o tin. Şi belli elbetde amanat sendelişi. Indi din sendelisi diýjekda, ýa men şini bir gün äpbererin ýa şi meni bir gün äpberjek. Elbetde oňa gürrüň ýokda. Adamyň. Maly, mal, malgarasy, puly, magamy, posty, işleýän işi. Adamyň öz ýagdaýy bir gün şuny äpberjek. Ýa şol äpberýär, ýa sen äpberýäň. O hem şol halyňda puly-da bolsa, dünýesi-de bolsa, magamy-da bolsa, ýa bir oturan ine mizi bar, ymza edip bilýär. Ryýasaty bar. Ymza edip ýola salyp bilýär adamlaryň işini. Şo bir güýji bar wagtynda gowy işini etsin ýogsa işdiçkin äpberjekdir şony. Işdiçkin tur akana başga birini oturtmalylar şo ýerde. Ajyp bir geň meýdan. Ony adam ahyr bir gowulyk etip galjak bolmaly. Malyň-da amanat, işiň-de amanat. Hassa tarapyň mustahakdygyny bilýäň, tarap çyndan mätäçdigini bilýäň. Goranç bolmaly däl ki. Çyndan bilýä bir tofarly şu tarap çyndan mätäç. Onda-da şoňa haýyryn ýetirmese bolmaz, haýyryn ýetirsin. Ýöne bir zat ba-ha, haýyr ýetirjek adamla kän. Ýöne şoňa haýyr ýetirasa, A sen şu gapsyna adamlar çozjak ýa şu haýyr göreniň özi gapsyndan aýyrlanak? Kanaty ýok tarapyň. On bärki pahyr gorkýar. Kömek etjek adam. Şu kömek etjek adam gorkýar. Gorkýan bolsaň, birine aýt, meň adym berme diý, şuny palanyýa ýetir diý. Ýöne o kömegiňden galma.

Urt üstüňe adamlar şolarmyka diýip gorksaň, tarasa özüň tanypmanjyk et, etjek diýseň ugrun taparsyň. Ýöne ýagşylygyň etde gal. Etmeseň fursat elden gitýär-de, wagt elden geçýär-de. Tamam bolýar. Soňra-da öküneniň peýdasy ýok bolýar.

Ynsan, ynsanyň ynsanyýeti özünden başga kişä haýryn ýetirmek bilendir, jemagatlar. Bir wagtda bir bir piriň ýanyna bir murşit bir pirler bolýar, gol berilýär. Bir piriň ýanyna biri barypdyr. Men sofi boljak diýipdir. Gol berjek diýipdir. Hom piri, ol mürşit, ol Hudaýyň dosty. Meselem, şoň elinden tutmaly, iman kelemesini aýtdyryp, hom şoňa zikir buýurmaly, şony aýtyp gezsin. Emma ol pir bu adamyň ahlagyny, gylygyny, oň görüp duran ýagdaýyndan,

Mürşit ol Hudaýy beýik adam aýdypdyr. Hudaýyň golundan tutup bolýar diýipdir. Şuny gaýym bil diýipdir. Her haçan bir ejiziň elinden tutsaň, o bir eliň Hudaýyň eline düşýändir diýipdir. Her haçan gyssanyp duran adamyň golundan tutsaň, o bir goluňdan Hudaý tutýandyr diýipdir. Aldyrap duran adamyň golundan tutsaň, obry goluňdan Hudaý tutýandyr diýipdir. Hudaýyň golundan tutjak bolsaň, ezizligiň golundan tut diýipdir. Aldyrap duranyň golundan tut, bilmänşik bolma diýipdir. Eşitmänşik bolma diýipdir. Görmänşik bolma diýipdir. Görenşik bol. Eşitenşik bol. Bilenşik bol, musulmançylyk şi. Hudaýyň razyçylygy şunuň içinde. Hudaýyň golundan tutjak bolsaň aňsat diýipdir. Ejiz adamlaň golundan tutsaň, o bir eliňden Hudaý tutýar diýipdir. Yhlas bilen gelipsiň, muny düşündirjek bolup aýdypdyr-da, sünnet diýip gel gollaşaýyl diýipdir. Ondan soň aýdypdyr. Gowy zehnini, pikirini goýjak bol. Hazreti Sa'di aleyhir-Rahman beýtini okýan ýerinden alyp gideýin oňa. Kulun ki destest hali biken, diger keý berari to destest kefen. Jan ogul, jan dostum, şu mahal eliňma bir awunyp duran bendäň tikenini aýyr, kynçylygyny aýyr, bir hoş et ýüregini.

Ah, diger keýberari, tudes tes kefel. Ölüňdi gabyrdan çykaryp, eliň menen halkyň tikenini aýryp bilmejegiň näbelli zat, diýipdir. Pursatyň baka, haýryň ýetir, diýipdir.